Dros y misoedd dwytha, da ni wedi bod yn recordio a rhyddhau podcasts Mam, Dad a Magu i'ch helpu chi trwy gael y sgyrsiau am beth sy'n heriol i rieni newydd. Ond oeddech chi'n gwybod, teulu Gwynedd sydd wedi bod yn trefnu y podlediadau yma, ac heddiw, da ni'n mynd i fod yn cael sgwrs arbennig efo rhai o swyddogion teulu Gwynedd yn sôn am be yn union mae Teulu Gwynedd yn ei wneud. Felly steddwch lawr, mwynhewch a gwrandewch. Pwy ydy Teulu Gwynedd? Yma i ateb y cwestiynau efo fi heddiw, mae gennym ni Esyllt a Mari. A ferched, dwi eisiau cychwyn yr drafodaeth yma drwy sôn amdanoch chi yn uniongyrchol a gofyn pwy ydach chi a be' 'di'ch rôl chi o fewn uned arbennig Teulu Gwynedd? Yym ia so swyddog gwybodaeth i deuluodd ydi yn yn swydd i o fewn Teulu Gwynedd so un cangen o Teulu Gwynedd ydi hynna yym a be' dwi neud yn benodol ydi neu' siŵr bod gwybodaeth bod teuluodd yn gallu cyrradd gwybodaeth ma' n'w angan so unai drw ni'n uniongyrchol um, drwy e-bost beth bynnag, ond hefyd drwy'r wefan, drwy yn um, tudalennau cymdeithasol, um, a da ni wedyn yn sainpostio i gwasanaethau gwahanol sydd ar gael um, a unrhyw gefnogaeth maen nhw angen, da ni'n gallu gyrru nhw i'r lle iawn, lle. Um, ond mae yna sawl cangen i Tylu Gwynedd, jyst un darn, darn bach di hynny, lle.

Felly Esyllt dwi'n mynd i ddilyn ymlaen ar be' ti newy' ddeud ti'n sôn am y bobol sy'n gweithio a be' 'di rô- rola n'w yn ogystal â thŷ di ond pa fath o wasanaetha' ne' pa wasanaeth ma' yym teulu Gwynedd yn ei gynnig i deuluodd Gwynedd? Reit yy wel dwi'n meddwl ethos teulu Gwynedd ydi gweld yym teuluoedd yn ffynnu a dim ond uni- dim unigolion 'dan ni isio gweld y fam y tad y plentyn am fod y plant yn ganolog i bob gwasanaeth yym o fewn yy teulu Gwynedd. A dyna swn i ddeud. Ia ma' ma' 'na fel o'n i'n deud ma' 'na ma' 'na sawl cangen 'lly a wedyn ma' 'na gefnogaeth yr gwybodaeth ma' 'na gofal plant hefyd so ma' gynnon ni meithrinfa yn rhan ynghlwm efo Tŷ y Gwynedd sef Plas Pawb yn Gaernarfon yym ond 'dan ni fel gwe- yy gwasanaeth gwybodaeth yn cadw rhestr o falwyr plant hefyd so os 'dach chi'n chwilio am ofalwr plant ma'r rhestr yna yym ar y ar y wefan yym 'dan ni hefyd yna i helpu pobol ca' hyd i yym help efo costa gofal plant so ma' gynnon ni gwahanol betha mlaen efo'r cynnig yym sydd drw Gymru i gyd lly ond hefyd yy gofal plant dwy oed yym gofal plant ucha deg yym ac a ma' 'na ma' 'na llwyth ohonyn n'w ma' n'w ma' gwybodaeth i gyd ar y ar y wefan lly ond ia ma' 'na gefnogaeth ma' 'na wybodaeth ma' 'na ofal yym a ma' 'na projecta yym 'dan ni'n ariannu gwahanol betha hefyd so ma' 'na ll- ma' 'na llwyth o betha'n mynd ymlaen drwy Sul y Gwynedd ond bod o gyd yn dod o dan yr un ymbrel sef Sul y Gwynedd yym yn benodol i bobol Gwynedd 'lly. A gynnon ni hefyd yym athrawon ymgysylltiol sy'n yym cefnogi y meithrinfeydd yr cylchoedd a gofalwyr trw Gwynedd er mwyn yym cynnig yr gofal a'r addysg yym gora' o safon uwch yym i bawb yng Ngwynedd. Hmm. Waw. Felly dwi me'wl sa'r cwestiwn 'ma 'di bod yn haws o'n i 'di gofyn be' 'dach chi ddim yn gneud. Ia ia. 'Dach chi'n brysur yn eich arnom ni dwi siŵr o ran faint o waith 'dach chi'n neud a be' 'dach chi'n gneud 'dych ch'mo'? Ia ma' 'na a 'dan ni'n er bo' 'na lot o elfenna' gwahanol da ni gyd yn plethu fe'n gilydd mewn ffordd da ni'n cyd gweith- cydweithio fo ac yn dod ar draws ein gilydd mewn gwahanol ffyrdd 'lly yym so 'dan ni'n gallu cefnogi 'dan ni'n cefnogi teuluodd o ran y gwybodaeth ond 'dan ni hefyd yn cefnogi y staff a staff allanol proffesiynol hefyd yym jyst yn ca'l hyd i y gwybodaeth yym i'r i'r teuluodd ma' nw'n gefnogi yym a he- hyd os hyd hyd os 'di hynna'n

y, yr drws ffrynt mewn ffordd i, i Tylu Gwynedd, so wedi pobl cysylltu efo ni um, i gael mynediad i gwahanol bethau, sef uh, os o'n gefnogaeth neu yn weithgareddau neu ffynag lle, so nhw'n gallu dod yn uniongyrchol at ni'n syth lle. Um, ond ia, mae yna Yndi. Amrywiaeth o betha mynd ymlaen. Oes ag o ran yym derbyn fatha cefnogaeth gin cefnogi teulu ne' tho- datblygu a cynnar ma' ynna'n ga'l 'i neud yym yn ardal Declan Deg sef ma' hw- 'heini oherwydd y post codes dydi so ma' n'w ond yn rei ardaloedd yy felly o blant i ddim i bedwar ma'r tîm iechyd yn gweithio'n agos iawn gyda teulu Gwynedd yym yn yr ardaloedd Dechrau'n Deg a ma' nw'n g- fedru cyfeirio fewn ar gyfar yym cefnogi teulu neu datblygu cynnar. N- 'dan ni hefyd yn gweithio'n agos gyda teuluodd yn gyntaf a d- yy llawer o'n yy cyfeiriada ni'n ca'l 'u yym cyfeirio fewn gin rhewin o Gwynedd wedyn yym trw y drws ffrynt yy tîm cyfeiriada plant. A fod o'n dwad trwy ti mam cwch teulu. Dwi'n mynd i'ch holi chi. So 'dach chi 'di sôn am be' 'dach chi'n gneud a pwy ydi teulu Gwynedd a pwy ydych chi. Ond i i rywun o'r tu allan yy pwy i pwy ma' teulu Gwynedd d'ch'o' pwy 'dach chi'n teimlo 'dach chi ydych cynulleidfa chi neu pwy 'dach chi isio yn cysylltu efo chi. Ie wel mae o'n mae o'n yn unrhyw unrhyw fath o deulu mewn ffor dydi o'm jyst er bo' n- er bo' Declan Deg yn dod o dan yy dan y ni hefyd yym a ma' heina yn hanesyddol yn yy ardaloedd difreintiedig yym y saith ardal sgynnon ni 'lly ond mewn ffor 'dyn ni'n gneud gwaith efo ardaloedd uchan deg, ond hefyd mae teulu Gwynedd yn i unrhyw deulu o fewn Gwynedd mewn ffordd. So, um, a so hynny'n gallu bod yn, fatha mae Esill yn dweud efo cefnogaeth, ond um, fel dwi ddweud, just, os dwi'n eisiau gwybodaeth am os na help i gael efo, efo costa byw, efo costa talu am efo plant. Um, wedyn mae, mewn ffordd, beth bynnag beth bynnag ydy siap teulu rwy'n, a mae teulu'n gallu bod yn dod mewn gwahanol siapiau, um, da ni'n ni gallu bod yna i helpu nhw mewn unrhyw ffordd. Lle. Neu os da ni ddim, da ni'n gallu cyfeirio nhw i lle maen nhw'n gallu cael help. Lle. Mm. So, ie. Yeah. Ie, yeah, a da ni'n gallu um, cefnogi rhywun efo plentyn o ddim i ddeunaw oed, lle ella fod nhw'n ffeindio bywyd chdi bach yn anodd, um, ac ella weithiau maen nhw ond eisiau rhywun i medru siarad am broblem ag ma' nw'n gallu datrys o 'u hunan. Hmm. Hmm. Yym ond cefnogi fwy na trio datrys petha drostyn n'w. Hmm. Dyna dwi me'wl hynna sy'n bwysig ag yym fo' pawb yn medru yym ca'l boddhad mewn bywyd. Ie a a 'di teulu Gwynedd yy dwi me'wl e- erbyn ŵan fatha pobol efo fatha petha dynol 'dyn ni'n dueddol o fyw ar wahân 'dyn ni'n byw efo'n teuluodd ni yn ein cartrefi ni lle o blaen o'dd 'na lot o gymuned yy yn magu plant os ma' hynna'n gneu' ryw fath o synnwyr o'dd o'n teimlo fel bo' gennych chi... Hmm. ...teulu estynedig neu oddach chi'n gallu gadal 'ych plentyn chi efo person drws nesa a ballu. Ydach chi'n teimlo fatha bod teulu Gwynedd yy yr gefnogaeth yna o it takes a village ai teulu Gwynedd ydi hwnna'n gallu bod y rhyw fath o bentra 'na sydd yn gallu cynnig cefnogaeth i rywun yn yr ardal? Dwi'n meddwl fod o'n gallu cynnig cefnogaeth yym lle ella 'dyn nw'm yn gwbod lle i droi. Hmm. A fo ni ella yn gallu roid n'w ar ben ffordd yym a weithia' dyna sydd angen a hel- hefyd 'dan ni'n gallu cefn os 'sa chi'n gallu fatha yy ffeindio fatha be' sy allan yn y gymuned 'na i yym rhoid y gefnogaeth 'na ella ma' nw'n chwilio am. Ia. Ia i drio creu cyswllt so ma' ffor bo' 'na bo' bo' chdi gallu roid y gwybodaeth iddyn n'w am be' sy 'na am wasanaetha' a ballu ond hefyd yym fatha'r grwpia' ti a fi sa'r cylchoedd ballu sa ni'n sa ni'n cyfeirio os 'di rywun d- yn newydd i'r ardal... Hmm. ...yym a ma' n'w yn deud yy oes 'na grwpia' fedran ni yy t'od so sai'n postio n'w o ma' 'na tua fi yn yr pentre lle 'dach chi'n byw iddyn n'w ga'l dod i nabod pobol yn yr ardal hefyd lly so yym mewn ffor ma'n neis 'c'os 'dan ni s- 'dan ni'n delio efo teuluodd Gwynedd on' mewn ffor 'dan ni'n trio yym troi o fewn i bo' pobol yn dod i rhan o'r teulu sydd yng Ngwynedd i gyd so bod pawb yn rhan o'r sir yn ca'l yr be- y gwbod be' sy'n ar ga'l yn y sir i gyd hefyd o ran cefnogaeth i deuluodd 'lly 'de? Ia achos ma'r ma'r profiad o o ga'l plant a dod yn riant am y tro cynta ma'n gallu bod yn rwbath reit unig dydi? Yndi. A... Hmm. ...ti'n gallu teimlo weithia' bod o bach yn frawychus bo' chdi 'di ca'l dy daflu i fewn i'r byd newydd 'ma neu'r bywyd newydd 'ma lle ti'n gyfrifol dros rhywun felly ma' gwbod bo' gen ti rywle i droi i i ga'l y cysylltiada gora' neu i ffeindio lle 'di'r lle gorau i fynd yn dy ardal dwi me'wl bo' hynna mor werthfawr. 'Di a dydi o ddim do's t'od ma'r ma'r gwasanaeth 'dan ni'n gynnig yn eang so mae o'n gallu bod o dim ond gyrru negas Facebook i'n yn gofyn o's 'na rwbath ar ga'l yn yr ardal yma penwythnos yma i bo' angan cefnogaeth dwys yym ne' os 'dyn nw'n byw yn ardal digon deg bo' nw'n ca'l y y cefnogaeth yna so ma'r ma'r cefnogaeth yn yn eang mewn ffor so mae o i bowb mewn ffor do's na'm rhaid bod mewn crisis ne' teimlo bo' rhaid fedru fedri di jyst troi ato ni unryw bryd 'lly. A 'dan ni methu 'dan ni medru cynnig yym cyrsia rhiant efyd a 'di o ddim ar gyfar rhieni 'na sy'n methu rhiant hi mae o ma' hwnna fyswn i yn argymell hwnna i rhywun sy'n dod y' riant yn bod does 'a ddim llyfryn yn deud fel 'ma ti fod yn rhiant yy me- a wedyn mewn ffordd dda i ddod i nabod pobol o fewn y gymuned hefyd. Hmm hmm. Ne- ma' hynna'n ffor neis i neu' chdi deimlo bach fwy cyfforddus hefo'r ffor ti'n rhianta 'fyd. Yndi. Achos mae o'n rhywbeth mawr, dydy? Yndi. Felly, o- oddach chi'n sôn am beth sy gynnoch chi ar ga'l a bellu a... Hmm. ...a sut 'dych chi'n dod â cymuneda at 'i gilydd. Ellwch chi sôn chydig bach am y projecta neu gweithgaredda 'dach chi'n gynnig yym trw 'ych gwaith? Ie so dy- da ni fel swyddog gwybodaeth a deuluodd yym da ni dy- yn uniongyrchol ddim yn cynnal ond 'dan ni'n ymgysylltu so gweithgaredda sy'n myn' ymlaen fyddan ni yn yym yna s- fel pwynt cyswllt i rieni yym mewn mewn gwahanol gweithgaredda so yym 'dan ni'n cynnal yr trailer chwara sydd yn mynd ers chydig o flynyddodd rŵan o gwmpas Gwynedd yn ystod yy gwylie ysgol so fyddan ni fydd fydd unai yym fi fy hun neu all un o sy'n gweithio efo fi yn yy yna yn barod i ymgysylltu efo rhieni sydd angen gwybodaeth yym a wedyn ma' gynnon ni t'od 'dan ni 'di ca'l gwahanol lot gwahanol prosiecta on' petha fatha'r yym prosiect rhywun gerddi yn ddiweddar o' honna'n ofnadwy o llwyddiannus yym a hefyd eto 'dan ni'n 'dan ni yna'n i fod yn pwynt cyswllt yym i rhieni yym ond dyddia hwyl 'dach chi'n gynnal 'dach 'dan ni'n tueddol o trio mynd i gwanol betha. Ia ma'r dyddia hwyl yn tueddu fod yn yr ardaloedd dechra 'n deu. Ia ia. Yym fel arfar. Hmm. Yndi. A ma' hynna'n ca'l 'i yy cynnal fatha gwylia ysgol. Ia a wedyn 'dan ni'n hy- helpu hybu 'heiny wedyn ar 'yn cyfrynga cymdeithasol yym so 'dan ni'n yn hysbysebu be' sy mlaen gin Tyddygw Gwynedd ond hefyd yn allanol hefyd ond ma' gynnon ni gymaint o petha mlaen 'yn hunan 'dan ni'n tueddol o hy- o rhoid hini am ar y ar y socials hefyd 'lly. Ie. Yym ond ia ma' 'na ma' 'na ll- ma' 'na dipyn o brojecta di- ma' ma' 'na petha'n mynd yym ymlaen drw'r adag yma mae'n brysur iawn. Yy t- dwi jyst isio tynnu ychydig bach yy Mari nes ti ddechra sôn am yym rhyw brosiect hwya'n gerddi odd genna chi mlaen. Ia. Elli di sôn chydig bach mwy am hwnna? O ia o' 'na 'dan ni 'di ca- yy project yy rhwya'n gerddi 'ma yym lle oedd yym oddan ni'n gweithio cydweithio efo yym dwi 'di hollol anghofio enw'r le- le- o live music now yym oedden nhw'n yn cydweithio efo ni i gynnal prosiect lle oedd rhieni yn cael sesiynau um, offerynnol efo nhw eu, nhw eu plant eu bab, babanod lle. Um, ac oedden nhw'n sgwennu hwy'n gyrru i hunan. So ti'n ti canu um, y caneuon mae i dy blentyn, um, ond pethau da ni'n adnabod ac yn, yn gael o lyfrau. Um, ond, ond oedd hwn yn brosiect yn uniongyrchol i cariennu i sgwennu'n o, o scratch, oh, wow. yn benodol i'w plentyn nhw, iddyn nhw gael am beth wedyn, mae'n ffordd. Um, a wedyn yn diwedd oedden nhw'n perfformio ac yn recordio'r caneuon mae gyd ydyn yn diwedd. So, o'n i 'di o'n i yn digon lwcus i fynd i ambell i sesiwn a yym o jyst mwynhau yn ofnadwy ca'l ca'l yr yym yy pobol talentog 'ma'n chwara offerynna yn fyw ag yr gweld yr yym yr babanod bach 'ma yn yy yn reactio i'r i'r ce- cerddoriaeth a ia o'dd o'n fendigedig o brofiad a... O ia nath o gychwyn ar gyfar y llesiant tata ag i magu'r perthynas efo'u plant on'd do? O ia ia na odd yn ia lul- yy lulaby project ne' yy project rywun gerddi yym odd o e- e- e- efo llesiant tada a wedyn mae o 'di mynd wedyn i i teuluodd hefyd 'lly so yym ma' nath o dyfu y project 'i hun dyfu 'fyd fel ma' pe- yy petha 'ma'n digwydd 'lly ond yym na odd o'n yy feifiol 'di cael ei greu i helpu cryfhau y perthynas um, rhwng yr, y plentyn a'r rhian sef eto jyst rhywbeth arall um, cangen arall mewn ffordd i'r i Til y Gwynedd so. Ma, a dwi'n siŵr bod prosiect fe, fel la yn rhoi hyder i rieni hefyd dydy dwi'n gwybod bod o'n rhywbeth sy'n bach fwy out there t'mo' bo' chdi'n sgwennu hwiangerdd efo um, cerddorion proffesiynol ond mae yna rhywbeth neis lle ti'n rhoid hyder i'r rhiant a rhoid y nerth iddyn n'w a deud t'mo' ma' gen ti hawl i sgwe- os ti isio sgwennu cân i dy blentyn ma' gen ti hawl i i neud hynny ma' 'na rwbath andros o annwyl am... Hmm. ...y math yna o brosiect. Ia. A oddat ti'n magu lot o hyder i rieni sa byth 'di neud ffasiwn beth o'r blaen. Hmm. A dwi me'wl dyna be' o'dd y llwyddiant o'r prosiect yma a be' oddan nw'n neud ar diwadd un prosiect oedd yy cynnal y sesiwn ola gyda'r nos felly odd y teulu estynedig fatha nain a taid yym a ballu yn medru dod i weld y rhwyan gerddi 'ma yn ca'l 'u yym chwara allan ag yym a so doedd y rhieni 'im yn teimlo digon hyderus i ganu fo'u hunan oedd yr cerddorwyr yn canu fo'u huna- yy canu fo drostyn n'w. Hmm. Felly o'dd o'n rwbath arbennig iawn. Hmm. O ma' wnna yn lyfli. Hmm. Dwi wrth fy modd efo hen gerddi. Dwi wrth fy modd. ma' rei... Dwi'n sgwennu am ho'n tŷ bach yn rybish so 'nai'm canu n'w. Yym ond dwi yn joio gneud n'w achos ma' n'w jyst yn rw- ma' nw'n rwbath mor bersonol. Hmm. Yndi yndi yndi ma' rwbath ma' ma'r ma'r agosasrwydd 'na ti'n ga'l yr amser 'na ti'n ga'l fod y blentyn yym yn gneu' hynna 'lly yn yn canu Hmm dwi me'wl yn yn yn reit bwysig o ran perthynas dydi a ma'n rwbath ma' ma' plant yn cofio wedyn fel ma' nw'n tyfu fyny 'lly y profiad yna so yndi mae o'n rwbath neis wedi gallu neud... Hmm. ...bo' ni 'di gallu neud hynna 'de? Hmm. Ac eto mae o'n cario mlaen yr ethos o teulu Gwynedd dydi yym ma' yn trio ca'l y teuluoedd i ffynnu ydan ni. Hmm. A dyna 'di yr yym y nod a'r amcanion teulu Gwynedd. Hmm. Ia achos yma i helpu ydach chi 'de? Ar ddiwadd y dydd 'dach chi yma i neu' bywyd yn haws i

Dwi me'wl ma' mae o'n bwysig iawn a ma' hynna lot a ma' hynna'n rhan mowr o gwaith ni fel cefnogi teulu ydi trio dangos cryfdera teuluoedd. Ma' wnna'n deud mawr ac yn ddeud pwerus iawn be' ti newydd ddeud achos... Yndi. ...dwi me'wl fatha natur dynol ydi meddwl o be' dwi neud yn rong be' dwi neud yn rong. Hmm. On' go iawn ti angen meddwl be' ti'n neud yn iawn t'o'? Yn union. Hmm. Yn union. A m- so i berson os ma' rhywun yn gwylio hwn ŵan ac yn mynd o dwi me'wl bo' fi angan rwbath dwi angen help pwy 'di'r person gorau i gysylltu efo? Sori dwi jyst yn meddwl ŵan o ran hynna ma'n bwysig bo' ni'n pigo fyny ar hyn syth o ran... Ia. Wel mi fedrwn n'w mi fedrith n'w dod i gyswllt efo ni'n syth efo fel gwasanaeth gwybodaeth a deuluodd. Ia. Yym. a mo- ma'r gwybodaeth cyswllt gyd ar yr ar yr gwefan cyngor Gwynedd yy ma' gynnon ni dudalen ar cyngor Gwynedd jyst teulu Gwynedd yym so ma' n'w yn cyswllt yn fanna yym 'dan ni ar yy o'n i'n deud Facebook yym ag Instagram hefyd so ma' 'na ffordd o gyswllt drw hwnnw lly.

yym a dwi me'wl ma' ella fel rhewyn fatha o ond dwi'm isio 'im byd i neud efo gwaith cefn 'di o ddim jyst drws ffrynt ydi o... Hmm. ...er mwyn gallu ro- yy ffeindio allan pa cefnogaeth ma' rhewun angan. Hmm hmm. A dwi me'wl dyna ydi'r gair cefnogaeth. Ia. Yym a dwi me'wl bod o'n bwysig bo' pobol yn roid 'u llaw allan a deud dwi angen help. Hmm. Weithia'. Yndi ma' ma' hwnna'n un o'r prif petha mewn bywyd. Yndi. T'mod dim dim jyst efo magu plant ond unrhyw beth rili yndi? 'Dyn ni'n ga'l... Ie. ...magu hynna. Yym felly pam ddylia fo fod y' wahanol pan ma'n dod ati i fagu? Elly dwi mynd i droi atoch chdi 'wan jyst achos dwi'n teimlo dwi'n ca'l yr yy teimlad 'ma gen ti ti'n angerddol iawn dros dy waith. Yndw. Yy a dwi t'o' ma' be' ti newydd ddeud 'di neu' fi deimlo hynna'n hŷn a ga' i ofyn pam bo' ch- t'o' be' sy'n bwysig amdano fo i chdi be' sy'n bwysig i chdi am bo' chdi'n gweithio i teulu Gwynedd a dy rôl di o fewn y cwmni? Cefnogaeth 'na mae o'n ma' dda medru roi rwbath yn ôl hefyd yym ond 'di o byth 'di o'm yn hawdd weithia' weithia' ti'n ti'n cymyd ryw un cam ymlaen a ddwy gam yn yn ôl ond dyna 'di bywyd yym ond ma' jyst ma' weithia' bo- ry- r- fod yn neis bod ar ryw siwrna efo teulu hefyd. Hmm. A gweld yym fod 'na welliant yn gallu bod iddyn n'w ac y ffaith fo' n'w sy 'di roid y gwaith i fewn hefyd

a gweld bod 'na gwe- gwelliant fewn perthnasa efo'u plant. Hmm. Ma' hynna ma' jyst yn ma' angan help llaw 'does dwi me'wl a wedyn jyst yndw dwi li- dwi'n berson sy licio helpu ond yym dwi'n meddwl person sy yn g- licio gwrando hefyd a dwi me'wl bod o'n bwysig rei- jys roi clust i rhywun. Hmm. Hmm. A ma' pawb yn bwysig dim ots pwy ti.

A dwi me'wl fod o'n bwysig i pawb medru yy ca'l yr hyder 'na i roid 'u llaw i fyny a deud hmm dwi angen help. Hmm. Hmm. On' ma'r un peth hefyd efo'r o ran y plant hefyd ma' bob un plentyn... Yndi. ...yn haeddu'r un fath... Yndi. ...mewn bywyd. Yndi. Wel fatha 'dyn ni ddeud ma'r plentyn yn ganolog fel arfar i'r gwasanaeth... Ia. ...beth bynnag. Ma' wnna'n dwad yym am bod we- we- weithia' ti gwbod weithia' dydi llais y plentyn ddim yn ca'l 'i glwad bob tro wedyn dwi me'wl fod o'n bwysig o fewn ein gwasanaeth fod hynny yn digwydd a mae o'n digwydd yym fatha trw teulu Gwynedd i gyd dydi fatha'r athrawon cys- yym cysylltiol o'n i'n ddeud t'o' ma' nw'n mynd i fewn i'r cylchoedd i neu' siŵr fo' n'w ma'r plant 'ma yn ca'l yr gwasanaeth gora'... Hmm. ...o fewn y meithrinfeydd i fewn y cylchoedd cyn iddyn n'w hyd yn o'd cychwyn ysgol. Hmm. A dyna a dyna pw- pwrpas a ethos Dechra'n Deg pan cychwynnodd o bron i ugian mlynadd yn ôl oedd fod plow- fod bob un plentyn yn ca'l yr un un cyfla pan ma' nw'n cychwyn ysgol. A dyna dyna 'di'r pwrpas a dwi me'wl... Hmm. ...'di bod yn gweithio gyda Dechra... Nesh i gychwyn efo Dechra'n Deg yn dwy fil a saith felly yym mae o mae o'n raenus o fewn 'yn waith i bob dydd beth bynnag. Hmm. Hmm. Hyd yn o'd dwi yn gwneud fwy o gwaith tyluoedd yn gyntaf rŵan ond yym dwi me'wl fod o'n bwysig yym cario hynna 'mlaen. Ia. Ma' pob un plentyn yn haeddu yr un un cyfla mewn bywyd. Yndi. Waw sori dwi yy dwi dwi licio dysgu mwy am y pobol a wedyn ma' hwnna jyst 'di rili fatha Dwi'm yn gwbo. 'Di gneud rwbath i fi s- ma' 'di neu' fi ddallt mwy amdan pam bo' chdi yn dy rôl a pa- pa mor bwysig ydi dy waith di chdi. Yym o'n i myn' i troi y cwestiwn atat chdi ŵan hefyd Mari. A ie. Ie 'c'os yy so dydw i ddim yn yn cefnogi teuluodd yn uniongyrchol fel fel mae Esyll yn neud 'lly ond yym dwi me'wl bod o jyst yn i fi mae o yn rh- y rhan pwysig ydi neu' siŵr bod yr gwybodaeth sydd yn ga'l ei rannu yn glir ac yn eglur yym dio ddim yn llawn jargon mae o'n hawdd i ddilyn a mae'n hawdd i ga'l hyd iddo fo yy mynediad i wybodaeth hawdd 'de yym so dyna pam dwi'n yym yn, yn mwynhau yr elfen dwi'n neud o ran neu siŵr bod bob dim yna ag wrth law yn handi. Um, fatha o ddisig yn sôn amdan bod rhieni yn cael yr hyder i wneud y gwaith mae hunan yr magu falle. So, da ni'n ni yna i helpu am falle ond da ni'n yna i gefnogi pobl i gael hyd i'r gwybodaeth i, hefyd i hunan a ddim neud y gwaith iddyn nhw ond yym i stirio nhw'n un y yr cyfeiriad cywir so yym ia dwi dwi yn dwi o'n i'n dwi'n enjoio pan ti yn ca'l yr yr yym adborth yn ôl bod rhieni yy wedi yy gwerthfawrogi yym yr gwybodaeth ti wedi rannu efo n'w bo' bod o 'di bod yn he- o help mowr iddyn n'w enedig efo costa gofal plant 'c'os ma' mae'n mynd yn anoddach ag yn anoddach rŵan efo costa bob dim yn mynd i fyny ond yym jyst bo' chdi gallu helpu n'w efo mymryn bach o gosta gofal plant ne' run bach o helpu costa byw rw- rwbath sy'n helpu n'w yym a ti'n ca'l yr adborth 'na mae o'n ma'n ma'n werth o wedyn 'lly yym so ia bo- ma' bob dydd yn rwbath gwahanol. Ia. Dydi fatha ma' ma' bob dydd yn wahanol dydi o ddim yr swydd 'di o'm yn swydd diflas o bellffor 'c'os m- ti'n delio efo'r cyhoedd so ti byth yn gwbod be' sy'n mynd i ddigwydd. Ie. So yym mae o'n cadw chdi yym fel ma' nw'n deud on your toes drw'r drw'r adag so dyna sydd yn yy cadw ni fynd ma' siŵr 'de rili. Yndi. Ia. A 'dan ni yn gweithio'n dda dydan 'dan ni'n cydweithio dda nabod gwyn gwyneba. Ia. Pawb a 'dan ni'n uned 'dan ni 'di tyfu gymaint. Do mae 'di mynd yn fowr rŵan ond 'dan ni'n glos dal yn glos a ni'n cydweithio 'de. Yndi. Ia. Yndi a dwi me'wl ma' hwnna yn bwysig er mwyn gwasanaethu fel teulu Gwynedd hefyd dydi 'dan ni angan dangos 'yn bod ni'n deulu'n hunan. Ia ia bo' ni'n cydweithio ia. Ia. Wel dwi wrth fy modd n- t'od hwn dwi 'di dod ymlaen i neud y podlediad 'ma o dan uned teulu Gwynedd a dwi mond 'di teimlo croeso fawr yym gan bawb sy'n gweithio yn yr uned achos 'dach chi gyd mor lyfli. Yym ond dwi siŵr bo' hynna'n help mawr hefyd i'r teuluodd sydd yn dod mewn cyswllt hefo chi. Hmm. Bo' chi wyneba annwyl, cyfeillgar t'mo' ma' hynna yn neu' gwahaniath mawr. Hmm. Yy dwi jyst isio troi 'wan a gofyn yym be' 'di'ch uchafbwyntia chi os gennoch chi un uchafbwynt ne' un stori 'dach chi'n teimlo'n andros o falch ohono fo wedi bod dros y blynyddodd yn 'ych gwaith neu... O. Ia 'dan ni yn ca'l adborth reit dda yym pan 'dan ni'n cau achosion a ballu yym a 'di ca'l nifar a dwi'n sôn am nifar o weithwyr rili lle ma' derbyn gwasanaeth cefnogi i teulu ne' datblygiad cynnar wedi neud wedi neu' andros o wahaniath i bywyd teuluol. Hmm. Yym ag weithie yy yy o ran y datblygiad cynnar lle ma'r gweithwyr 'di neud darn o waith a fod yym iaith y plentyn y sgilia chwara gweld y plentyn yn chwara a ballu ac yn medru symud... Hmm. ...yym Ac i ma' yy a dyna be' ma' pl- ma' rhiant isio ydi gweld 'u 'u plentyn n'w yn dod yn 'u flaen ag yn ag yn ffynnu 'de ac ma' ma' wbath fel 'a yn ofnadwy o drawiadol ac mae o a'r un peth efo fatha cefnogi teulu lle ma' nw'n deud yym fod 'u tŷ n- cartra nw'n hapus lle doedd o ddim cynt a ballu a ti me'wl Waw ma' hwnna yn bwerus yn ei hun. Hmm. Fod rhieni'n gallu gweld petha fel 'a a ti man yn me'wl o yr un peth nesh i oedd hyn a hyn. Hmm. Ond weithia' dyna be' ma' n'w angan ydi rhewun i beidio barnu ond jys rhewun i gefnogi 'de? Ia. Ia. Na ma' wnna'n a fel o' chi sôn am y chwara hefyd ydan ni'n so ma' 'na ma' cangen o'r uned yn yn gofal plant a chwara a 'dyn ma' chwara'n elfen mowr ag yn bwysig yym i blant ond i d- i deuluodd ond de- o'n i sôn am yr trelar ma' hwnna'n mynd allan e's chydig o flynyddodd rŵan yym a 'dan ni 'di ca'l lot o hwyl efo'r trelar drost y blynyddodd yn mynd i gwahanol ardaloedd yym ar draws Gwynedd yym a ma' gweld ffordd ma' um, mae'r plant yn chwarae efo'r sort of darnau rhydd ydyn nhw, so dyn nhw'n dyn nhw'n deganau i chwarae fo, maen nhw'n yn, um, yn raff ac yn plancia ac yn bob math o bethau fysa rhai pobl allan galw'n mm. sbwriel lle. Ond mae plant yn gorfod defnyddio dychymyg a mae jyst ca'l gweld be' ma' nw'n neud efo'r darna yn yn anhygoel achos ma' pawb ma' bob plentyn yn wahanol yym a ma' rei o'r rhieni'n ymuno efo'r chwara ne' beth bynnag a 'dyn yym ia ma' jyst gweld be' ma' nw'n greu allan o'r allan o'r sbwriel 'ma yn yn anhygoel a ma' nw'n enjoio 'de ma' n'w wirioneddol enjoio jyst bod yna yn yr awyr iach ag yy a ca'l y cyfla cyfla'r rhyddid i chwara yn yn beth ofnadwy o bwysig so dwi'n enjoio mynd allan efo'r treilar rhaid fi ddeud. O neis. Hmm. A dyma'r trailer yn teithio ledled Gwynedd dydi? Led o lawr Tywyn fyny Bangor ie 'dan ni'n cyfro Gwynedd i gyd so. Waw. Ie. Ie ma'n dipyn o ardal i gyfrfu. Yndi mae ardal ie. Yndi ma' Gwynedd yn fowr so ie. Ie. O ffantastig. Dwi wirioneddol 'di mwynhau sgwrsio efo chi'ch dwy a dwi 'di dysgu g- dwi 'di bod yn gweithio efo teulu Gwynedd am yr bron iawn i flwyddyn 'wan yn neud y podlediada 'ma yym a dwi'n teimlo dwi 'di dysgu gymaint gennych chi'ch dwy rŵan o ran 'di o ddim jyst y peth dwi'n weld yym t'o' plas pawb a petha Declan Deg 'dach chi'n gneud gymaint gymaint mwy a hefyd mi ydach chi yna i bob teulu yng Ngwynedd yym a dwi rili diolchgar bo' chi'ch dod i roid 'ych amser i fi heddiw i ddod i sgwrsio efo fi.